Хәерле кич! НТР каналында яңалыклар тапшыруы, студиядә Гөлия Нигъматуллина, бүгенге чыгарылышның төп темалары. Юбилей сезоны. Түбән Камада Владимир Винников истәлегенә багышланган футбол турниры ачылды. Алты җәмәгать урынының берсен сайларга, иҗтимагый киңлекләр өчен Бөтенроссия онлайн тавыш бирү башланды. Түбән Каманың 60 еллыгына трамвай Темасы сизелерлек үзгәрәчәк. Радмир Беляев эш сәфәре белән Минск заводында булды. Күмәк эш. Кәефе яхшы.
Шәһәр бик тә матур, яхшы булсын. Красный Ключ бистәсендәге мәчеттән алып Кояшлы Алан паркына кадәрге территорияне тәртипкә китерделәр. Машина йөртүчеләр өчен мәгълүмат, Түбән Камада Җиңү көненә әзерлек һәм бәйрәм парадын уздыру белән бәйле рәвештә хәрәкәт чикләнәчәк. Түбән Камада Владимир Винников истәлегенә багышланган футбол турниры ачылды. Быел аның юбилей сезоны 20 ел. Ярыш Россиянең төрле почмакларыннан һәм Беларусь республикасыннан 8 команданы берләштерде. Катнашучыларны Түбән Кама мэры Радмир Беляев, Казан мэры Илсур Метшин һәм Дәүләт Думасы депутаты Айдар Метшин сәламләде. Тантанада Владимир Винниковның улы Константин да булды. Тулырак алдагы материалда.
Футбол кырында иң көчле командалар спортчыларны алкышлап сәламлиләр. Күренекле шәхес истәлегенә багышланган турнирда катнашу алар өчен зур дәрәҗә. Владимир Винников озак еллар Түбән Кама администрациясе аппараты җитәкчесе булып эшләгән, спорт үсешенә зур өлеш керткән. Аның тырышлыгы белән шәһәрдә беренче ясалма кыр төзелгән. Спортчыларны Түбән Кам мэры Радмир Беляев, Казан мэры Илсур Метшин һәм Дәүләт Думасы депутаты Айдар Метшин сәламләде. Тантанада Владимир Винниковның улы Константин да булды. Ул турнирны оештыруда ярдәм итүчеләргә рәхмәт белдерде һәм катнашучыларга спортта да, тормышта да уңышлар теләде. Я бы хотел выразить слова благодарности. Илсур Рәисович, сезгә чын күңелдән рәхмәтемне белдерәм. Сезнең ярдәмегез белән 2006 нчы елда турнирны башлап җибәрдек. Бүген без аның 20 еллык юбилей турнирын ачабыз. Барлык катнашучыларга һәм ярдәм иткән һәркемгә зур рәхмәт, дип белдерде Константин Винников. Елдан-ел ярышның географиясе киңәя, дәрәҗәсе күтәрелә. Быел кубок өчен Россиянең төрле почмакларыннан һәм Беларусь Республикасыннан сигез команда көч сынашачак. Бәйге дүрт көн дәвам итәчәк. Альбина Вәлиева, Анжелика Степанова, Максим Липин, НТР яңалыклары.
Түбән Камада трамвай паркы яңартыла башлады. Радмир Беляев эш сәфәре белән Минск заводында булды. Анда сынау рәвешендә беренче вагонны модернизацияләгәннәр. Ул тиздән линиягә чыгачак. Предприятиедә килешү төзү детальләре һәм хезмәттәшлек нечкәлекләре турында фикер алыштылар. Беренче вагоннар өчен яңа кузовлар кайтырга планлаштыралар. Аларны ремонтлаган арбаларга беркетәчәкләр. Эшләрнең бер өлешен урында, шәһәр электр транспорт предприятиесендә башкарачаклар. Узелларны һәм агрегатларны торгызачаклар. Яңартылган беренче вагон инде әзер. Тагын егерме вагонны модернизацияләү. Мондый алым яңаларын сатып алуга караганда арзанрак һәм тизрәк. Түбән Каманың 60 еллыгына трамвай системасы сизелерлек үзгәрсен өчен финанс мәсьәләсе республика җитәкчесе белән хәл ителә. 2027 нче елда төзекләндереләчәк иҗтимагый киңлекләр өчен бөтенроссия онлайн тавыш бирү башланды. Түбән Камаларга алты территориянең берсен сайларга тәкъдим итәләр. Сөембикә паркы, унҗиденче һәм унсигезенче, шулай ук егермесигезенче микрорайоннар арасындагы җәяүлеләр променадлары, беренчеләр хәрәкәте, кырык тугызынчы микрорайондагы, шулай ук Яшьлек урамындагы мәктәп скверлары, Тавыш бирү, яшәү өчен инфраструктура илкүләм проектына кергән Уңайлы шәһәр мохитен формалаштыру федераль проекты кысаларында уза. Ул уникенче июньгә кадәр дәвам итәчәк. Түбән Камада бишенче майдан сигезенче майга кадәр Җиңү көне парадының генераль репетицияләре уза. Әлеге уңайдан, көндезге бердән алтынчы яртыга кадәр Спорт урамыннан Октябрьнең 50 еллыгы урамына кадәр җеп ягы һәм Спорт урамы киселеше Октябрьнең 50 елыгына хәтле, так ягы, юл ябык булачак. Бу хакта шәһәр администрациясе хәбәр итә. Тугызынчы майда, сигезенче яртыдан көндезге бергә кадәр парад һәм митинг үткәрү өчен шул ук юллар ябыла. Түбән Камал мэры Җиңү көнендә салют үткәрү карары турында хәбәр итте. Радмир Беляев искәртеп үткәнчә, Түбән Камаллардан мөрәҗәгатьләр күп булган. Шул ук вакытта шәһәр мэры, халыкның иминлеге өстенлекле бурыч булуын искә алып, салютны оештыруның соңгы карары бәйрәм көнендәге оператив хәлгә бәйле булачагын ассызыклады. Түбән Камалларга бу хакта өстәмә рәвештә хәбәр ителәчәк. Безнең чыгарылышларны НТРның рәсми сайтында һәм ВКонтакте челтәрендәге Татарлайф аккаунтында да карый аласыз. Шулай ук Макс төркеменә рәхим итегез. Шәһәргә булган мәхәббәтне сүз белән генә түгел, гамәл белән күрсәттеләр. Түбән Камада Дәүләт Думасы депутаты Айдар Метшин тәкъдиме буенча санитар, экологик өмә узды. Күмәк эштә, югары һәм урта һөнәри белем бирү йортлары студентлары, урман хуҗалыгы хезмәткәрләре, коммуналчылар катнашты. Барлыгы 500 дән артык кеше. Алар, Красный Ключ бистәсендәге мәчеттән алып, Кояшлы Алан паркына кадәр территорияне тәртипкә китерделәр. Эш барышын хәбәрчебез күзәтеп кайтты.
Эшне саклану чараларыннан башлыйлар. Башта өмәдә катнашучыларның киемнәренә талпаннарга каршы дару сиптерәләр, аннары һәркем кулына тырма һәм себерке ала. Фәридә Гәрәева, медицина көллияте студенты, санитар-экологик акциядә ел саен катнаша. Шәһәрне чиста тоту, һәрберебезнең бурычы, ди ул. Кәефе яхшы,
шәһәр бик тә матур. Яхшы булсын.
Берәүләр корыган агач ботакларын кисә, икенчеләре юлларны себерә, өченчеләре чүп-чарны махсус техникага төйи. Күмәк эштә 500 дан артык түбәнкамлы катнаша. Болар, югары һәм урта һөнәри белем бирү йортлары студентлары, урманчылар, коммуналь хезмәткәрләр. Һәрберсен шәһәргә мәхәббәт берләштерә. Корыган ботакларны кисәбез, корыган куакларны кисәбез, менә склад итәбез, мусорларны алабыз. Кипкән яфракларны җыябыз, шабы ут күз чыкмасын өчен, ут төшмәсен өчен.
Өмәчләр биеп җырлап эшләде. Берничә сәгать эчендә Красный Ключ бистәсендәге мәчеттән алып, Кояшлы Алан паркына кадәрге территория тулысынча тәртипкә китерелде. Мондый акция елга ике мәртәбә, яз һәм көз айларында үткәрелә. Аны башлап җибәрүче, Дәүләт Думасы депутаты Айдар Метшин. Альбина Вәлиева, НТР яңалыклары.
Алда безне өч көн ял көтә. Май бәйрәмнәрендә Түбән Кама балалар поликлиникалары махсус график буенча эшли. Бересе өчесе икенче поликлиникада фильтр кабинетында кабул итәләр. Вакыты, иртәнге сигездән көндезге өчкә кадәр. Икесе өч поликлиникада эшли. Төшкә кадәр өйгә табиб чакыртырга мөмкин. Телефон номерлары экранда күрсәтелгән. Йогышлы авыру симптомнары булган очракта, ял һәм бәйрәм көннәрендә Менделеев урамындагы 46 нчы йорт адресы буенча урнашкан инфекция корпусының кабул итү бүлегенә килергә кирәк. Беренче май, яз һәм хезмәт бәйрәме, җомга көненә туры килә. Бу көн рәсми рәвештә ял көне булачак. Аның артыннан шимбә һәм якшәмбе, икесе һәм өчесе шулай ук ял. Дүшәмбе, очрашканга кадәр. Әгәр сезгә яңалык ошаса яисә күрми калсагыз, безнең тапшыру кичке унбердә һәм иртәнге сәгать алтыда кабатлап күрсәтелә. Алда сезне һава торышы турында мәгълүмат көтә. Безнең белән булганыгыз өчен рәхмәт, хәерле кичләр сезгә!